Үзең шул милләтнең башында торып, үзең андый сүз сөйләп йөрү ярамый. Мөмкинлегеңнән, көчеңнән килгәнчә, менә ул безгә ошамый торган күренешләр бар икән, андый тенденцияләр, аларга каршы торырга тырышырга кирәк. Телнең чишмә башы гаиләдә, әти-әнидә. Әгәр дә аларның күңелендә Телгә карата рухи ихтыяҗ бар икән, аны ниндидер тормышның матди кыйммәтләре белән генә алыштырмыйлар икән әгәр, ул вакытта тел өметле. Авыллар киләчәктә дә әлеге халәттә, бәлки, саклана алмас. Әмма ләкин мөмкин кадәр дәүләт үзенең көчен, ресурсларын анда салып, авылны саллы килеш сакларга тырышырга тиеш дип саныйм мин. Торак төзелеше мәсьәләсендә, менә бу әйткәнемчә, социаль инфраструктура мәсьәләләрендә мөмкин кадәр Ашыгыч һәм тизрәк, күләмлерәк чаралар күреп, бу тигезлекне тәэмин итәргә тырышырга кирәк шәһәрләр белән авыллар арасында. Тулысынча килешәм. Әле аның өстенә бит мин авыл инде ул татар рухын югалты дип әйтү дөрес булмас. Авыл олая, картая бара. Республикабызда авыл җирләрендә дөрес бик күп социаль, инфраструктур үзгәрешләре бара. Теге шәһәр белән тормыш, яшәү шартларын берникадәр якынайту максатында. Менә ләкин барыбер дә Казан, Казан белән башкалабыз белән кем көндәшлек итә алыр? Шуңа күрә яшьләр үзләренең үсеш, тормыш ихтыяҗларына канәгатьләнү эзләү йөзеннән алар, әлбәттә, күбрәк шәһәргә тартылалар. Шуңа күрә безнең шәһәрләрдә яши торган татар яшьләребез безнең иң зур ышанычыбыз, көчебез булачак. Менә ул һәм алар белән безгә нык эшләргә туры киләчәк. Барыбер дә бездә, бездә әле авыл җирендә, Укытучы ул э, авыл җиренең авылдагы җитәкче, аның өстендә авылдагы э, белемле белгечләр, алар әле авылның э, менә бу милли рухи эчтәлеген, аның яшәү, тормыш халәтен нә ниндидер көч бирүче, аның ныклыгын тәэмин итүче бер көч булып калалар. Әлбәттә, аларны безгә файдаланырга кирәк булачак. Менә ул, ул ресурсны, ул потенциалны безгә үзебезнең эшкә шулай ук җигәргә туры киләчәк. Кырык ел авыл хуҗалыгына хезмәт иткәч, мин шуннан башка эшне күз алдыма да китермим. Бик кызык, бик менә даими үзгәрүчән, һәм гел яңалык эзләп тора торган, һәрчак кешеләр белән аралашып, аларның үтенеч-гозерләрен тыңлап, ул гозерләргә җавап һәм ярдәм өчен чарасын эзләп, менә шулай яшәп үтеп бара торган гомер иде инде. Дөрес инде, аның да бер чиге булырга тиеш иде. Мин инде министр булып кына да 20 ел эшләдем бит. Менә мин иң иң матур чорлар, әлбәттә, ул районда эшләгән чорлар. Анда, чөнки үзеңнең шәхси тырышлыгың белән теләгән нәтиҗәңә тизрәк ирешә аласың. Аннан да кызыграк эш хуҗалык җитәкчесе булып эшләү. Анда тагы да җиңелрәк ирешергә. Син никадәр зуррак, колачлырак эш белән җитәкчелек итәсең, анда синең шәхси Үзеңнең тырышлыгың белән генә ирешәтыры ирешү мөмкинлеге чамалырак, әмма ләкин ук та уртак тел таба алсаң, урыннарда тиешле кешеләрен табып, алар белән килешебрәк эшли алсаң, анда да ирешеп була. Менә миңа нинди тәрбия биргәннәр, нәселгә нәрсә салынган, шул рух белән яшим. Мин җаваплы кеше. Мин кешеләрне алдамаска тырышам. Ышандырган алардан үтәргә тырышам. Һәм беләм, беркайчан да кешене рәнҗетергә ярамаган, кимсетергә. Һәм мөмкинлегең булча, булса, һәрчак мохтаҗларга, сиңа үтенеч белән мөрәҗәгать иткән кешегә ярдәм итәргә тырышырга кирәкме? Бәлки шушы, шушы принциплар белән яшимдер.
Ират башкарырга тиешле биш мөһим эшне аерып торасыңмы?
Булдыклы егет булу, яхшы әти булу, Бүгенге көндәге минем гомер халәтемә килсәк инде, әйбәт бабайда булу, гаиләдә ниндидер физик эшләр бар икән, авыр эшләрне, әлбәттә, син эшләргә тырышырга тиеш. Һәм һәрчак күңелендә ярдәмләшү булырга тиеш. Соңгы укыган китабыгыз нинди?
Зөләйха күзләрен ачадыр инде. Мин аны укып чыкканнан соң башыннан ахырына кадәр тотып бүтән китап укымадым әле. Мин карап барам журналларны, көндәлек чыга торган вакытлы матбугатны да карап барам. Ә ул китап турында фикерегез нинди? Төрлечә.
Каушаулык бар. Төрлечә ул китап инде ул Коръән кебек кенә Коръән кебек үк булмаска мөмкин. Э, чөнки э, анда э, эчке каршылыклар да бар. Кайбер җирләрендә берникадәр әлбәттә арттырып җибәрүләр дә, әмма ләкин безнең милләт язучысы Безнең милләт кешесенең көчле рухлы булуы турында. Гомумән, төрле фикерләр булуга карамастан, бу әсәргә мин уңай карыйм. Спектакль якынракмы сезгә, киномы? Икесен дә яратам. Яраткан шөгылегез?
Мин күбрәк менә күңелгә Җыр аша керә торган шигырьләрне күбрәк яратам. Ә Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләрен бик теләп укый идем. Инде ул ан белән якташ буларак бергә бергә эшләдек районда вакытта. Аннан соң Эльмира Җәлилова. Җәлилова?
Әйе, Актанышның.
Роберт Миңнуллин белән матур гына аралаша идек. Равил Валиев бит инде менә аның шигырьләрендә дә бик үземә ошый торган матур урыннар табам.